Nilqakom għal din l-investigazzjoni tal-lum, l-investigazzjoni tal-lum ħatkun differenza, ħan nitkellmu fuq l-allegoriji. Tul iż-żmien sibna diversi kotba bi stejjer li jkollhom sinifikat ieħor, imma titgħallem minnhom. Biex immorru lura fil-passat, fi żmien il-Griegi kienet inkitbet l-istorja ta' Hercules. L-istorja ta' Hercules tittratta dwar raġel b'saħħtu li kien it-tifel ta' Zeus, it-tifel ta' Alla, u li għażel li jgħix ħajja fejn ikun iċċelinġjat. Tul iż-żmien insibu ktieb ieħor importanti, imma li jtihom lok diretti. Għadu japplika sal-lum il-ġurnata fejn tista' tużah għal kuljum. Il-ktieb jismu The Art of War, miktub minn Sun Tzu. Issa, il-ktieb li ħa niffukaw fuqu llum huwa l-ktieb ta' Pinocchio. Pinocchio huwa t-tieni l-iktar ktieb mibjugħ fid-dinja u huwa t-tieni l-iktar ktieb li ġie translated. Inkiteb minn Carlo Collodi, tul l-istorja kien hemm diversi ostakli, fosthom ġie ffrodat, kif ukoll biex jattixtulu kien jigdeb u jqbillu mnieħru, imma dawn kollha għandhom sinnifikati li ħa nesprolawhom flimkien. Mela, il-kelma Pinocchio. Il-kelma Pinocchio rridu naqsmuha fi tnejn. Pajn, okkjo. Pineal, okkjo. The third eye, jiġifieri il-pineal gland. Il-pineal gland hija l-iktar organu primittiv li nsibu fil-ġisem tal-bniedem. Insibuh f'diversi annimali, kważi kollha. Huwa organu importanti għall-bniedem li jipproduċi 30 milligrams ta' melatonin. Melatonin iservi biex il-bniedem jistrieħ, jorqod. Il-pineal gland hija responsabbli għall-produzzjoni tad-DMT fil-ġisem. Id-DMT issibha f'kollox, kważi. Din il-glandola sservi wkoll kultant biex issir kreattiv. Dal-aħħar bdejt nara fuq podcast li hemm assunzjonijiet li meta xi ħadd ikun artistiku ikollu l-pineal gland xi ħarira ikbar, xi persentaġġ żgħir, fejn fosthom il-bniedem ikun iktar kreattiv u joħloq ħafna affarijiet differenti. Fattur ieħor fejn Dottor Gary Nolan beda jitkellem fuqu li nies li jkunu esperjenzaw xi tip ta' fenomenu, siegħa, paranormal jew UFO encounter, dawn ikollhom il-pineal gland ħarira ikbar ukoll. Dawk li għandhom demm rari jaf ikollhom il-pineal gland xi ħarir ikbar, as in, l-Rh u l-O negative, għax huwa demm primittiv u li jmur lura ħafna u rari. Din l-istorja mhux li tisemgħu s-soltu. Din l-istorja meħuda mill-oriġinali. Fl-istorja l-oriġinali nsibu li l-ġar ta' Ġappetto sab biċċa njama titkellem. Maran Ġappetto ħabbatlu u qallu hawn biċċa njama titkellem. Ġappetto mar jara din l-injama u f'moħħu ħaseb li jagħmel marjonett u jibda jdur bih biex jaqla' l-flus. Ġappetto ġab il-injama u beda jnaqqaxha biex jifforma lil Pinocchio. Kif iffurmalu saqajh, Pinokjo telaq jiġri għax ħaseb li waqt li kien qed jiffurmah, kien qiegħed isawtu. Waqt li kien qed jiġri, Pinokjo ntaqa' ma' pulizija u lill-pulizija qallu li Ġappetto beda jsawtu. Il-pulizija arresta lil Ġappetto u wara Pinokjo telaq lejn id-dar. Qabdu l-ġuħ, mar iħabbat il-ġar, il-ġar beża' mill-apparenza ta' Pinokjo u mbagħad qabditu x-xita l-Pinokjo u reġa' mar id-dar ta' Ġappetto. Kien hemm Werżieq jitkellem u Pinokjo biex jiċċajta waddablu l-martell u qatlu lil Werżieq. Il-werżieq kellu ħamsin sena. Biex jinxef Pinokju qabbad in-nar u tefa' saqajh fin-nar. Filgħodu qam Pinokju u saqajh kienu maħruqin. Wara li ħareġ mill-ħabs, Ġappetto reġa' ħadimlu saqajh u Pinokju kien aċċetta li jmur l-iskola, bħala thank you. L-ewwel parti tal-istorja tissimbolizza meta t-tfal ikunu għadhom żgħar, ikunu adolexxenti u ma jibdewx il-ġenituri tagħhom u ma jkunux iridu jmorru l-iskola. Il-biċċa ta' fejn il-werżieq miet Juri ta' meta t-tfal jagħmlu l-affarijiet ta' bla ħsieb u meta jiġri xi ħaġa ħażina biċ-ċajt tal-idejn jitgħallmu għax ibikki l-għajnejn. It-tieni parti ta' din l-istorja. Ġappetto kien hu l-unika kowt u kien biegħu biex jixxi ktieb lil Pinocchio biex ikun jista' jmur l-iskola. Pinocchio filgħodu qabad triqtu lejn l-iskola. Waqt li kien sejjer l-iskola, kien hemm ċirku marionett. Dan Pinocchio biegħ il-ktieb biex jixtri ticket għal dax-show u kif kien qiegħed fil-folla, il-marjonetti l-oħrajn fuq il-park tal-injam bħalu għarfuh. Ġara li n-nies idbew jiddejqu u telqu. Sid iċ-ċirku irrabja u ried jużah bħala njam. biex isajjar. Pinocchio beda jgħidlu li kienu fqar u ma kellhomx flus, sid iċ-ċirku tħassru u tah ħames biċċiet deheb u ħallih jitlaq. Dil-parti tal-istorja torina xi ħadd ikun idejjaq in-nies u jaħfrulu u mhux talli jaħfrulu, talli jgħinuh u flok inħallsu aħna l-għemilna jippruvaw jgħinuna u jaħfrulna u jkunu ġenerużi. Dik lezzjoni oħra li Pinocchio matul din l-istorja ħa jinsiha. It-tielet parti tal-istorja insibu li Pinokju kien sejjer lura d-dar biex jagħti d-debb lil Ġappetto u kif kien sejjer lura lejn id-dar intaqa' ma' qattus u volpi. Il-qattus kien ta' parsi għami u l-volpi kien ta' parsi mutu. F'din l-istorja janaqa' twila qasru aħna fejn dal-qattus u l-volpi jippruvaw jitnejku u jiffrudaw lil Pinokjo biex joħdulu d-debb. Ġara li dawn trikkjawh Qalulu li d-deheb jekk tiżirgħu ġo dil-għalqa ħa jitla', jinbet u jkollu iżjed deheb. Daw tmejlu bih insomma u libsu ta' ħallelin, qabżu fuqu, kif qabżu fuqu Pinokjo bela' l-ħames biċċiet deheb u ddeċidew li jagħlquh. Ovvjament peress li Pinokjo kien ta' linja, ma setgħux jagħlquh, allura dam ħafna. Iddejqu l-Volpi u l-Qattus u telqu 'l hemm. Wara Kien hemm Dil Fieri, b'xagħarha blu, fejn rat lil Pinocchio u marret għall-għajnuna tiegħu. Ġabet xi tobba ma milli jidher ma kinux tobba u wara ftit ġie l-ispirtu tal-Grillu li kien qatel Pinocchio u qallha li kien għadu ħaj u hi użat il-mediċini u l-affarijiet biex tqajmu lura. Hekk kif Pinocchio ingħata opportunità oħra, biex taraw kemm il-bniedem ikollu opportunitajiet f'ħajtu. U dejjem jerġa' jagħmel l-istess żball. Dan mar u żara' dawn il-ħames biċċiet debb ġo din l-għalqa li semmewlu l-qattus u l-volpi, u l-qattus u l-volpi ħadu d-debb. Ħa naqbżu biċċa oħra mill-istorja fejn Ġappetto kien qabad it-triq biex ifittex lil Pinokjo u kien għamel dgħajsa għax Pinokjo kien qiegħed fuq xi gżira u waqt li kien sejjer, Kien hemm dil-balena u belgħet lil Ġappetto. Pinocchio spiċċa ġo dil-balena wkoll fejn irnexxielu jsalva lil Ġappetto u wara rritornaw lura flimkien. Peress li ura kuraġġ kbir, Pinocchio ma kienx baqa' egoist u riedet tagħmillu l-aħħar test il-fairy, fejn bagħtet lil Bebbuxu u l-Bebbuxu qal lil Pinocchio li l-fairy ma tiflaħx u għandha bżonn il-flus għat-tabib. Pinocchio qabad il-flus tagħhom lil Bebbuxu u wara mar jorqod u ħolom li kien hemm il-fieri qiegħda ħdejh jitkellmu. Kif qam filgħodu sab ġismu tal-laħam flok tal-injam u sab coat ġdid għal missieru, Geppetto. Il-moral ta' din l-istorja huwa li inti tiftaħ it-terdaj meta tkun matur, meta tkun umli, tirrispetta l-ħaddieħor. u ma tagħmilx ħsara. Din l-investigazzjoni tal-lum iddeċidejna nitfgħuha qabel il-podcast ta' Kevin Falzon fejn miegħu ħa niddiskutu l-Bibbja u l-allegorija tal-Bibbja. Nirringrazzjakom u għal li jmiss.